Ýolöten etrabynyň Agzybirlik daýhan birleşiginiň Täzeýap obasynda ýaşaýan Guwanç Allaberdiýew atly şahs iki ýetginjek ýaşdaky Akmuhammet Meredowy we Gudrat Joraýewi özüne degişli bolmadyk Toyota Mark atly awtoulag bilen içgili halda kakdyrmaga synanyşandygyny pidalaryň özleri gürrüň berýär. Ylgap gaýdanymyzda şu yzymyzdan bizi maşynly kowlap öldürjek boldy, üstümizden sürjek boldy. Biz gaçdyk Gudrat ýegenim bilen. Pidalaryň gürrüň bermegi boýunça Allaberdiýew atly şahs dükana baran iki ýetginjege sebäpsiz ýere sataşýar. Soňra yzlaryndan awtoulag bilen kowalap, kakdyrmakçy bolýar. Ýaşlaryň bagtyna ulagyň olary kakmagyna syýanagly aralyk galanda özlerini gyra oklap ýetişipdirler we şonuň hasabyna şu wagt aramyzda bolmaga dowam edýärler.
Şu ýerden ýegenim Gudrady ine şu ýerde Guwanç kowalap ýüzüne urdy. Soň men ony köşeşdirmek üçin yzyndan agladym. Şu ýoluň soňuna çenli şo sim agajyň, aňyrky sim agajyň ýanyna çenli kowlap, yzyndan bardym. Ine, edil şu ýerde men onuň yzyndan ýetip, näme bolýanyny soramda we köş uçdurjak bolamda, o meniň ýüzüme urup, kellesi bilen burnuma sisip, burnumy döwdi. Bu sebäp näme üçindigini, näme üçindigini bilemok ýöne öz duran ýerinden birden urup başlady. Ine biz şu ýerden öýmüze tarap ylgap gaýdanymyzda şu yzymyzdan bizi maşynly kowlap öldürjek boldy, üstümizden sürjek boldy. Biz gaçdyk Gudrat ýegenim bilen. Wakadan soň pidalar haýal etmän suda arz etdiler. Şikaýatlary hem şu şekildedi. Guwanç Allaberdiýew sebäpsiz ýere üstümize topulyp bizi ýaralady. Soňra bolsa yzymyzdan awtoulagy bilen janymyza kast etmekçi boldy. Suddan öňürti şikaýatyňyzy yzyna çekiň, biz size pul bereli. Diýip para hödürlän Allaberdiýewe pida tarapy jezaňy çekmelisiň diýip jogap berýär. Ýöne welin pida tarapyň aýtmagyna görä, jenaýat işlän parany bu gezek suda hödür eden bolmaly we sud hem edilen hödüri kabul eden bolmaly. Suduň para alandygyny aýyň dördünde geçen sud oturylyşygyndan netije çykarmak mümkin. Sud zalynda oturan hiç bir wezipeliniň ady ýazylgy bolmaýşy ýaly, sud döwründe hem hiç biri öz atlaryny aýtmandyr. Sud bolsa göz boýamadan ybarat bolup, jenaýat edeni ýalandan soraga çekilendigi aý-aýdyň görnüp dur diýip, pida tarapy gürrüň berdi. Suduň jenaýat edene soran käbir soraglary düýbünden gereksizdi. Soraglardan biri hem, Näçe çagaň bar? Üç. Üç çagaň bar bolsa, daşarda näme edýäň? Çagaly adam öýünde oturmaly diýlen görnüşde sud geçdi diýip gürrüň berdiler. Hakykatda bolsa, Guwanç Allaberdiýew bilkastlaýyn ynsan öldürmäge synanyşmakdan jenaýata çekilmelidi, emma bäş günlük tussag edildi diýlip karar berlipdir. Ýene bir goşulmaly zat, sud bolmazdan birnäçe gün öň Guwanç Allaberdiýew we agasy Alýoş bilen bilelikde ýene-de içgili halda öz köçesinde ýaşaýan Maksat Doktor atly şahsy urupdyrlar.